जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर और ओझका एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के तेरहम दिन का कथा देबऽ जा रहल छी मधुश्रावणी के तेरहम दिन का कथा के दू भाग छै पहिल भाग राजा श्रीकरक कथा और दोसर भाग गणेश जी के सुहाग मथब और बाँटब दुनू भाग हम एहि वीडियोमे देबऽ जा रहल छी आओर अगर चैनलपर पहिल बेर एलहुँ हँ एखन तक सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ कियाकि तऽ हमरा चैनलपर अहाँके नाना प्रकारके मैथिली कथाके साथ साथ सभ पाबनि तिहारके समय पूर्व जानकारी भेट जायत आओर वीडियो अगर कनियो पसन्द आबय तऽ लाइक कऽ कऽ जायब तऽ चलू सुनै छी मधुश्रावणीके तेरहम दिनका कथा के पहिल भाग राजा श्रीकरक कथा श्रीकर नामक एकटा राजा रहथि हुनका एकटा बड़ सुन्दर बेटी भेलनि जखन हुनकर टिप्पण देखायल गेल तऽ ज्योतिषी कहलकनि जे हिनका बड़ अधलाह योग छनि छाती लात छोटा हाथ आ सौतीनक पोखरिमे ढाई झाँक माटि उगतथि इएह हिनकर टिप्पणीमे छनि राजा ई सुनि बड़ दुखी भेला अपन साध्य तऽ किछु नहि छै ओहिमे ओ किछु नहि कऽ सकै छलथि आओर बेटी जखन विवाह योग्य भेलनि तऽ राजा मरि गेलाह श्रीकर राजाक बेटाक नाम चन्द्रकर रहनि पिताक मृत्युके बाद चन्द्रकर राजा भेलाह माय सतत चन्द्रकरके बहिनीक विवाह केबाक लेल तंग करलथिन मुदा चन्द्रकरके बहिनीक टिप्पणीके बारेमे मोन छलनि ओ अपन मायसँ कहलथि हम बहिनक विवाह नहि करायब हम हुनकर अपमान नहि सहि सकैत छी। छाती लात आ झोंटा हाथ आ सौतिनक पोखैरमे ढाइ झाँक माटि उघैत देख हमरा बरदास नहि हएत। हम एकर निराकरण सोचि रहल छी जे ने कियो हुनका देखतनि आ ने ककरोसँ विवाह हेतनि। ने कियो छातीमे लात मारतनि आ ने कियो झोंटामे हाथ लगौतनि आ ने सौतिनक पोखैरमे माटि उघए पड़तै। राजा चन्द्रकर एक निर्जन वनमे माटिमे एक पैघ सोनि बनेलनि ओहिमे रहबाक योग्य एक घर आ एक इनार सेहो बनेलनि एक चिड़ियाक संग बहिनके ओहि सोनिमे बसा देलखिन ऊपरसँ सोनिके मुँहके बन्द कऽ देल कनिक द्वारि ओहिमे छोड़ि देल गेल जाहि बाटे बसात जा सक कोनो तरहे एक आदमी भीतर आ बाहर कऽ सकैत छल। राजकुमारी अबला छलि। हुनका भाइक बात मानऽ पड़लनि। ओ सोन्हिमे दिन काटऽ लगली। माए मास दिनपर खेबाक-पीबाक वस्तु पठबैत रहथि। एक दिन सुवर नामके राजा शिकार खेलाइत ओइ वनमे पहुँचला। राजाके पियास लागि गेलनि ओ पानि तकैत छलाह अचानक हुनका चु चुट्टी सब पर नजरि गेलनि चुट्टी सब एक धारीसँ जाइत छल जखन राजा ओकरा देखलनि तऽ देखैत छथि जे चुट्टीके मुँहमे साग आ भात छै राजाके विश्वास भेलनि जे एहि लग पासमे केओ मनुष्य रहैत अछि ओ चुट्टीके धारीके अन्त तक गेला ओ देखैत छथि जे एक झाड़ीमे गिदर आ शाहीक बिल सन सोन्हि छै आओर ओहिसँ चुट्टीके धारी बहरायल छै राजा सोनिमे पैसि गेला भीतर गेलाक बाद देखैत छथि जे एकटा बढ़िआँ आङ्गन आ एक इनार छै ओ हाँक लगौलनि केओ एतऽ छी हमरा बड़ जोर प्यास लागल अछि कनेक पानि पियाउ हाँक सुनि राजकुमारी एक पात्रमे शीतल जल अपन चिड़ियाके हाथे पठा देलनि राजा जल पीलनि किन्तु प्यास लगले रहलनि ओ पुनः पानि मङ्गलनि ओतऽ हुनका चिड़ियासँ ज्ञात भेलनि जे एक सुन्दर राजकुमारी एहि सोन्हिमे रहैत छथि आ ओ कुमारिये छथि। ओहि राति राजा ओतहि रहि गेलाह आ राजकुमारक सुन्दरता देख राजकुमारी मोहित भऽ गेलि। राजकुमार राजकुमारीसँ विवाह कऽ लेल आ सुख विलास करैत किछु दिन ओतहि बिताओल। राजा अपन राजधानी घुरबाक विचार करऽ लगलाह। राजकुमारी कहलैन, जाइ छी तँ जाउ, मुदा ई बात मोन राखब जे साओन सुदी तृतीयाकेँ मधुश्रावणीकेँ पाबैन होइछ। ओइ दिन नवविवाहिता पाबैन करै छैथ। ओइ दिन कनियाँ सभ सासुरक वस्त्र पहिरै छैथ आ सासुरेकेँ अन्न खाइत छैथ। तँए मोन पाड़ि कऽ ककरो द्वारा सभ पठा देब। राजा अपन राजधानी आबि गेला। कारीगरकेँ बजाएल आओर एक सुन्दर चुनरी बुनि कऽ देबैके लेल आज्ञा देलनि ई बात जेठकी रानी बुझि गेली रानी सोचल जे राजा फेर कतौ दोसर विवाह केने छथि तैँ ने जोलहाके चुनरी बुनैके देबाके लेल कहलखिन हँ एतेक दिन जे राजा निपत्ता छलाह तकर इएह कारण छी रानी चुपचाप जोलहाके बजेलनि आओर कहल जे तोँ ओहि चुनरीमे छाती लात आ झोटा हाथ लिखि दीहऽ आ ओकरा तेना कऽ चोपैत कऽ दीहऽ जे कियो बुझए नहि। राजाकँ एकर खबरि नहि छलनि। यदि तोँ हमर कहलानुसार कऽ देबेँ तँ तोरा डाला भरि सोना इनाममे देबौ। जोलहा आमदनी देखि रानीकेँ बात मानि गेल। पूर्व समयमे राजा लोकनि सभ चिड़ै-चुनमुनी पोसैत छलाह। ओकरा सभकेँ प्रशिक्षित कऽ गुप्त राज-काज दैत छलाह। राजा सुवर्ण सेहो एकटा कौआ पोसने छलनि। राजा चुनरी एकटा बाँस के चोंगा मे दऽ ओकर मुँह मे बंद कऽ देलनि आ मधुश्रावणी सँ एक दिन पूर्व कौआ के देलथिन आ नव कनियाँ के पता बुझा ओकरा देबाक लेल कहलखिन। कौआ चलाक रहितहुँ छल तँ कौए। बाटमे एकटा कुम्हारक ओतऽ भोज रहै ओतऽ ओ चोंगा राखि आ ऐँठि कुटि खाय लागल आ ओहि चोंगाके ओतै बिसरि गेल मधुश्रावणी दिन राजकुमारीके सासुरसँ कोनो वस्त्र नहि एलनि ओ तमसा कऽ उजरा फूल आ उजरा चाननसँ गौरीके पूजा केलनि आ कल जोड़ि वर माँगल जे जहिया हमरा राजासँ भेंट हुए तहिया हम बौक भए जाय राजकुमारीक भाय चन्द्रधरकेँ जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह कऽ लेलक तँ ओ तमसा कऽ खर्चा पठेनाइ बन्द कऽ देलनि। खर्ची बन्द भेलासँ राजकुमारीकेँ साँझक साँझ उपास पड़ए लगलनि। चेरियाकेँ राजकुमारीक कष्ट नहि देखल जाए। लगेमे एकटा पोखरि खुनाइत छलै। ओहिमे ओ माटि उघब काज करए लागल। साँझमे बोनि आनि दुनू गोटे उपास तोड़ए। ई काज चेरिया नित दिन करए लगली। ओहि बोनिसँ दुनू गोटेकेँ गुजर नहि जानि। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिरि चेरियाक संग बोनि करैक लेल चलि गेली। ओतए हुनका पता लगलनि जे ई पोखरि हुनकर सौतिन खुना रहल छथिन। ई बुझितहि हुनका टिप्पणीक बात मोन पड़लनि। ओ सोचलनि जे लिखलाहाकेँ कियो नहि मेटा सकैत अछि। जखन ओ पथियामे माटि उठौलनि आ भारी लागल तँ बाजि उठली, सिरकर सिरहि चढ़ाओल, चन्द्रकल देल वनवास। राजा सुवर्ण वनहि बियाहल, लिखला नहि परकार। जन सब ई सुनि अचकचा गेलै। राजकुमारी दोसर पथिया माटि उठावल आ ओहै फकरा पढ़ली। वनमे राजा सुवर्णक विवाहक बात सुनि सबके आश्चर्य लगलैक। संयोगसँ राजा सेहो ओहि वनमे पोखरिक। काज देखबाक हेतु आयल छलाह। ओहो ई फकरा सुनलनि। फकरा सुनि हुनका सभ बात मोन पड़ि गेलनि। कोना ओ प्यासे व्याकुल राजकुमारी ओतय गेलाह, केहेन ओतय हुनकर सत्कार भेलनि, फेर विवाहो केलनि। ई सभ बात राजा केँ स्मरण होमय लगलनि। तकर बात ओ अपन राजधानी आबि गेलाह और राजकुमारी केँ बिसरि गेलाह। राजा केँ लाज और आत्मग्लानि भेलनि। राजकुमारी तेसर पथिया माटि फेकबाक लेल उठौलनि। एहि बेर ओ अधे पथिया फेकने छलि तँ बीच मे राजा सुवर्ण हुनका आगा मे ठाढ़ भ गेलाह। राजकुमारी केँ राजा चिन्ह गेलाह आ पुछलनि जे ई काज किएक क रहल छी? राजकुमारी गौरीक वरदान अनुसार बौक भ गेलीह। ओ राजा केँ किछु उत्तर नहि द सकलीह आ बौके भेल ठाढ़ रहलि। राजा सवारी मंगाए चेरियाक संग राजकुमारीकेँ राजमहल लऽ गेला। ओतए स्नान कराए सुन्दर पटोर आ गहना सभ पहिरा कऽ रानीकेँ सम्मान देलनि। तहन राजाकेँ एहि बातक दुख होइत छलनि जे बजैत किएक नहि छथि। चेरियासँ पुछलापर ओ कहलक मधुश्रावणी दिन अपने पाबनि हेतु किछु नहि पठौलनि। ओहि। तामससँ राजकुमारी उजरा फूल आ उजरा चाननसँ गौरीके पूजा केलनि आ गौरीसँ वरदान मंगलक जे हमरा राजासँ भेंट होमए तँ हम बौक भऽ जाइ। तेँ ओ नहि बजैत छथि। राजा जखन सभ बात सुनलनि तँ दुखक परावार नहि रहल। ओ कौआकेँ बजाकल चोंगाक खोज केलनि। कौआकेँ ई बात ध्यानसँ उतरि गेल रहैक। खोज करिते ओकरा कुम्हराक ओहिठामक बात मोन पड़ि गेलैक। राजा अपन दूत पठा कुम्हराकेँ बजौलनि। तखन ओ कहलनि जे हमरा एकर जानकारी नहि अछि। तहन हम अपना एहिठाम खोज करैत छियैक। कुम्हरा जखन आँगन गेल आ खोज केलक तँ पता लागल जे भोजक दिन ई चार परसँ खसल आ ओकर पुतोहु ओ चोंगा उठा कोठीमे राखि देलक से रखले छैक। ओ आनि राजा कँ देलखिन आ क्षमायाचना केलक। राजकुमारी केँ तखन संतोष भेलनि जे एहि मे राजा केँ कोनो दोष नहि रहनि। कौआक चंचलता सँ ई सभ फसाद भेल। चोंगा आनि जखन राजा देखलनि तँ सभ वस्तु ओहिना अनामति छल। चोंगा सँ पटोर निकालि जखन राजा देखलनि तँ देखैत छथि ओहि मे लिखल छल छाती लात आ झोंटा हाथ। राजाकेँ ई देखि देहमे जेना आगि लागि गेलनि। ओ जोलहाकेँ बजाइ पुछलनि जे ई कोना लिखल गेल? जोलहा सभ सविस्तर कहि देलक। राजा रानीकेँ बजाइ दू खण्ड कऽ काटि गड़बा देलनि। राजकुमारीकेँ आब बुझा गेल जे एहिमे राजाकेँ कोनो दोष नहि रहनि। कौआक गलतीसँ एतेक फसाद भेल। राजकुमारी अगिला साल मधुश्रावणी दिन ललका फूल आ ललका चाननसँ गौरीकेँ पूजा केलनि आ बोल फुटबाक वरदान मंगलनि। रानी के बोल फुटलनि और तखन ओ राजाक संग रानी बनि सुख सँ जीवन बिताबय लगली। आब चलू सुनाबै छी मधुश्रावणी के तेरहम दिनका कथा के दोसर भाग श्री गणेश जी क सुहाग मथब आ बाँटब। मधुश्रावणी दिन गणेश जी गौरी सँ कहलनि माय आइ मधुश्रावणी थिकैक हम सुहाग मथब आ जे माँगत तकरा देबै। गौरी कहलखिन, अवश्य मातु! आ जइ वस्तुक प्रयोजन हो से कहू, हम ओरियान कऽ देब। गणेश जी कहलनि जे हमरा धान, धन्नी, काठक तामा, नीम, बेल आ आमक काठी चाही। गौरी गणेश जी केँ सभ वस्तु केँ ओरियान कऽ देलनि। गणेश जी सोहाग मथलनि आ बाँटए लगलाह। सर्वप्रथम एक धोबिन आयल आ सोहाग माथल। गणेश जी ओकरा सोहाग देलनि आ कहलनि, अहाँ केँ धोबी, नुआ वस्त्र धोता, भट्टी लगौता भरि दिन परिश्रम करता आ साँझ खन घर औता तहीसँ अहाँके सोहाग बढ़त तकरा बाद एक कैथिन सोहाग माँगऽ एली गणेश जी हुनको सोहाग देलनि आ कहलनि अहाँके देवान जी भरि दिन लिखा पढ़ी करता आ साँझ खन घर औता अहाँ अपने सिक्कीक मौनी चंगेरी बुनब आ खोपाक विन्यास करब ताहिसँ अहाँके सौभाग्य बढ़त तकरा बाद एगो मलाहिनी एली गणेश जी ओकरो सुहाग देल आ कहल अहाँके मलाह माछ मारता आ बेचता जाल बुनता आ टापी बनौता अहाँके देह मछाइन महकत ताहिसँ अहाँके सुहाग बढ़त तखन एक मालिनी अयली गणेश जी ओकरो सुहाग देल आ कहल अहाँके माली भरि दिन फूल तोड़ता आ साँझ खन माला गाँथि अपना ग्राहकके घर पहुँचेता तइसँ अहाँके सोहाग बढ़त। तकर बाद एगो गोआरि अयली। गणेशजी ओकरो सोहाग बाँटल आ कहलक, अहाँके गोआरि भरि दिन गाय-महीस चरौता आ साँझ-भोर दूध दुहता। अहाँ दही पौरब, घी मथब आ दूध-दही बेचब। अहाँके देह फोकराइन महकत। तहीसँ अहाँके सोहाग बढ़त। तखन बनियनि सेहो सोहाग माँगऽ अयली। गणेशजी हुनको सुहाग देल आ कहलनि, अहाँके बनिया तराजू, बटखरा धोता आ भरि दिन सौदा बेचता। अहाँ हुनका मदति करबनि आओर अन्तमे सभके फटकि बना कऽ रखबनि तइसँ अहाँके सोहाग बढ़त। सभसँ पाछू ब्राह्मणी अयली। ओहो गणेशजीसँ सोहाग मांगल गणेशजी हुनको सोहाग देलनि आ कहलनि अहाँके ब्राह्मण पूजा पाठ करेता आ वेद पुराण अपनो पढ़ता आ विद्यार्थी लोकनिकेँ सेहो पढ़ेता अहाँ जनौ बाँटब आ घर आँगन पवित्र राखब आ पवित्रसँ भानस भात करब तहीसँ अहाँके सोहाग बढ़त एही प्रकारे औरो अनेक जाति के सधवा सब एली और गणेश जी सब के सोहाग बाँटल आ अपन अपन धर्म और जाति के अनुसार उपदेश देले। सब केओ प्रसन्न भऽ जाइत गेली। तऽ ई छल मधुश्रावणी के तेरहम दिन का कथा। हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके पसंद आयल है तऽ एहने और कथा के लेल जुड़ल रहू हमरा साथ। तऽ मिलै छी अगला कथा में। तामे तक जय मिथिला।